Wann ech giff, gitt an Front vun der Bühn an ech ruffen den Gewënner, den Här Norbert Friedrich, a mir kënnen en applaudéieren, well hien hat d'Chance fir eis alleguer. An do ass e schonn. Bonsoir Här Friedrich, Dir kënnt den Auto tauschen fir eent vun deenen zwee Meedercher wann Der wëllt. Oh, d'Fraen maachen ëmmer mat. Mat nach e bësse Chance, Här Friedrich, fillt Der Iech glécklech. Nervös?
Dat gehéiert derzou, ech mengen Nervösitéit.
Ass déi Bull. Well ech war net esou kéng se opzemaachen.
Et ass elo Iere Moment, Här Friedrich. Hutt Der iergendeppes ze soen, iergendeppes ze verkafen? Et ass elo de Moment. Wat maacht Der am Liewen? Bah, ech hunn eng Bäckerei. Oh.
Jo.
A wéi heescht se? Friedrich? Friedrich.
Wat en Zoufall.
Ech kucken. Ech sinn den Éischten, deen dat kuckt. Dir däerft et net kucken. LW, komm heihinner. Ah, dat ass nach en aneren Autocollant. Dir kënnt weider. Wat ass d'Spezialitéit vun der Bäckerei Friedrich? Bah, mir maachen alles, vum Brout bis zur Knippchen. Uhm, Knippchen.
Wësst Der, als Fransousesch muss ech soen, Knippchen ass mäi Liiblings-Lëtzebuergesch Wuert. Knippchen. A Schnittchen. A Kippchen. Alles mat chen. Nice car. Nice car. Bon, Här Friedrich, mir hunn Iech laang waarde gelooss. Dir och. Dono kënnt villäicht nach e bëssen Dessert. Sidd der prett fir den Auto ze entdecken? Ech si prett.
LD, Pscht, Positioun, merci. Allez lass. 3, Vu méi héich, dass méi Suspense. 2, 1, Boom! An do kënnt ganz lues geroden den Auto, deen Dir gewonnet huet, Här Friedrich. Livraison vu Brout a vu Knittchen assuréiert. Au volant vun enger Lancia Ypsilon. Mir kënnen de Gewënner an den Auto applaudéieren, Dir Dammen an Dir Hären. Félicitatioun! Déi jonk Fra, déi am Auto steet, hutt Der dobäi gewonnen. Dat ass en Zousazpräis fir Leit, déi ganz vill Chancen hunn. An de Schlëssel kritt Der iwwerreecht vum Här Lehner, deen ech op der Bühn invitéieren an deen elo kënnt den Auto Ass ugemellt, den Auto ass assuréiert. Ech hoffen dir geet heem mat deem Auto. Ech hoffen just dass der net ze vill gedronk hutt fir mat zwee Autoen heem ze goen. Här Lehnert, wann ech ginn, dass Dir Iech, Dir hutt gewonnen Här Friedrich, pardon, Dir hutt eng Trottinett gewonnen. Also voilà, mir kënnen den Här Friedrich nach eng Kéier häerzlech applaudéieren a félicitéieren. 20 Editioun, 20 Joer, et ass e ronne Gebuertsdag. Fir e Gebuertsdag brauch een, brauch een e Kaddo. Kaddo, do, dat hu mer do. Brauche mer Invitéen, fir Party ze maachen. Do sinn Invi, ça va, do sinn Inviten. A mir brauchen e Buch. E Kuch, mir brauchen e Kuch. Also, wann ech giff, kéinte mer e Kuch erakréien.

Mir verabschieden eis. Hëlt nach e Stéck Kuch, drénkt nach e Glas, kommt sécher doheem. Rendez-vous nächst Joer an e schéinen Owend. Merci villmools. Äddi. Ah, nach eng lescht Saach. A 5 Sekonne kommen d'Ballonen erof. Do dranner ass ee Bong fir en Week-end Gastronomique an der Traube Thornbach ze goen. Ech giff Iech roden se ze platzen. Schéinen Owend.